ברוכים הבאים, טייערע אידן, צו צווישן אונז נומער אַכט און אַכציק מיטן טערעפיסט רבי יוסף זאב בראווער, שלום עליכם יוסף זאב. עליכם השלום פנחס, וואס נאך? ברוך השם, איך בין גוט און דער שואל איז אויך גוט, ווייל ער הייבט אן, ער איז א צוואנציג יעריגער בחור וואס האט זייער א גוט לעבן ברוך השם, סאו אים איז אויך גוט, יא. און ער טרעפט זיך פון צייט צו צייט אין פראסטרעטינג סיטועשאנס, פילט זיך פראסטרעטעד און ס'מאכט אים אויפגערעגט און אנגעדרייט און ער האט נישט צוגעלייגט, ער האט אייביג עס גענומען אזויווי יא דאס איז דאס לעבן, יא דאס איז א חלק פונעם לעבן אז מען טרעפט זיך אמאל פראסטרעטעד און אויפגערעגט, אבער לעצטנס האט ער געהאט אפאר עקספיריענסעס וואס האבן אים געמאכט כאפן אז די פראסטרעישאנס וואס ער האט. ווען ער האט זיי, זענען בעצם מיט אים, נישט מיט יענעם. דאס הייסט, ער פלעגט מיינען יענער רעגט מיך אויף, למעשה האט ער געכאפט אז יענער טריגערט אין מיר עפעס א אויפרעגעניש אדער עפעס א נעגעטיוו פילינג, עמאושן, עקספיריענס וואס איך האב מיט זיך אליין, אין זיך אליין, און ס'האט צו טון עפעס מיט מיין עבר, עפעס מיט עדווערס עקספיריענסעס, נעגעטיוו עקספיריענסעס איך אליין האב געהאט. סאו זיין שאלה איז אז איינמאל ער זאגט איינמאל איך האב געהאט די עווערנעס, איך בין געווארן באוואוסזיניגט צו דעם, וויל ער וויסן צו דו קענסט אים געבן אפאר טיפס, יא, פראקטישע פוינטערס וויאזוי צו מאכן סדר אין זיך אליין, צו וויסן וואס איז א טריגער, וואס ס'טריגערט אים מער, און אנקומען ביזן סוף פונעם טריגער, יא, ביזן תהום פון דעם עמאושן, און וויאזוי צו האנדלען דערמיט. ס'איז א לאנגע שאלה. יא, ס'איז א לאנגע הקדמה און א קורצע שאלה בעצם. יא, יא. קודם כל, לאמיך ריעקטן צו וואס ער זאגט. האסט געזאגט, האסט אנגעפאנגען אז דיין לעבן איז גוט און זיין לעבן איז אויך גוט. איי קען אנלי עגרי וויט דעט. זיין לעבן איז טאקע גוט, זיין לעבן איז באמת גוט. די רגע וואס א מענטש ריעלייזט אז די אלע מינע פילינגס, ספעשעלי די פילינגס וואס קומען א גאנצן צייט אויף נאכאמאל און נאכאמאל, און ס'איז שווער פאר די סיסטעם צו דילן דערמיט, אזוי ווי ער לייגט אראפ די פראסטרעישאן, איז דאך אליין א מורא'דיגע גאולה פאר א מענטש. די שאלה אליין, די ריעלעזעישאן וואס ער האט, די אישו וואס ער האט, איז אויך עמעיזינג, לייק איך קען דאנקען די אייבערשטער פאר דעם. אז ער געכאפט אז די ערגערנישן, די פראסטרעישאנס, זענען בעצם עפעס וואס שפילט זיך אפ מיט זיך אליין, אין זיך אליין, וועגן זאכן וואס האבן צו טון מיט אים אליין. יענער דערמאנט עס, יענער איז א שפיגל אזוי ווי. יא, וואן האנדרעט פערסענט. ס'איז ממש און ער קען באמת דאנקען דעם אייבערשטן אויף די ריעלעזעשאן וועגן ער האט געסאלווד אַכציק פראצענט פון די אישו האט ער שוין געסאלווד מיטן דזשאסט ריעלייזן דאס, אין אנדערע ווערטער איך ווען איך האב די ערשטע מאל געליינט די די שאלה ווען ס'איז אריינגעקומען האב איך געטראכט צו מיר wow דו ווייסט ווי לאקי דו ביסט מענטשן זיצן חדשים לאנג אין טערעפי נאר כדי צו קענען צוקומען צו די ספאט ווי דו ביסט יעצט. ס'איז דא, ס'איז דא אמאל ווען ס'נעמט אפאר גלגולים מיין איך, ניין?

אז א מענטש זאל זיך פירן מיט עבודת השם דא אויף די וועלט כאילו איך וויל דא ענדיגן איך וויל נישט נאכאמאל דארפן ווערן אראפגעשיקט אויף די וועלט, און צווייטנס. הגם סייווי צוריק קומען נאכאמאל אז מ'האט אנגעפאנגן ביי א ביי א ווייטערע סטעפ. סאו איז דאס וואס איך האב געדענקט מיט צדיקים אז ס'איז דא א קאנצעפט פון יא אפענדינג ענדיג ענדיג נו גענוג געווען גענוג ביסט דאך שוין דא ווער ווייסט וויפיל מאל דו ביסט שוין דא,

וואס איז די פוינט פון צדיק פארוואס פארוואס שטייט פון די פון די מהלך פון די קאנצעפט איז ווייל ווייל די סכנה וואס איז דא אויף די וועלט איז אזוי מין גרויס אז א מענטש איז בכלל נישט מבטח אז ווען ער ווען ער קומט אראפ דא אז ער גייט טאקע אויספירן יא, עס איז באקאנט פון צדיקים אז עס וועט אייביג מאכן פראגרעס, אן הקדוש ברוך הוא בא בתרני עם בריותו, מען מאכט פראגרעס אייביג, ניין? דאס איז אויך אמת, דאס איז אויך אמת. די מציאות איז אז נישטא קיין איין איינציגסטע מענטש וואס האט זיך נישט עפעס געריקט אין לעבן, וואס איז אנדערש ביי די ביים לעצטן אטעם ווי פונעם ערשטן אטעם. און ס'דא אסאך מאל וואס איז אויך ליידער פארקערט. פארקערט, יא, לאמיר זיך נישט פארעקטן, ס'דא אסאך מאל פארקערט, ס'דא מענטשן, ר' יעקב מאיר'ס שפראך זאגט ער, א מענטש קען זיך אפלעבן דא אויפן יאר און זיך אנזאמלען בעגעדזש וואס די טיפסטע גיהנום, לייק טויזענטער יאר גיהנום וועט נישט זיין גענוג צו ווערן אין איין פון די, ר' יעקב מאיר זאגט עס אסאך מאל, דווקא אין זיינע חיזוק שמועסן, דווקא אין זיינע שמועסן ווען ער לייגט אראפ ווי עמעזינג ס'איז צו זיין דא אויף די וועלט און וואסערע זכיות ס'איז א מענטש קען זיין דא אויף די וועלט, זאגט ער אסאך מאל, א מענטש קען זיך אפלעבן דא און זיך אנזאמלען בעגעדזש אויף אונזער שפראך, אקעי סאו א מענטש דארף זיין, אין אנדערע ווערטער וואס איך וואס איך האב אדרעסט, איך וויל צוריק קומען צו אז ער זאגט אז ער ריעלייזט אז די אלע פראסטרעישאנס די אלע זאכן

אנדערסטענדינג וואס דו האסט אז דו פארשטייסט אז אלעס האט צו טון מיט דיך יעצט, יא דיין ארבעט איז צוריק צו גיין צו די אלע ווי האט ער געזאגט עדווערס, נעגעטיוו עקספיריענסעס, צו ס'איז טראומעס, צו ס'איז כל מיני אנדערע זאכן, צו ס'איז נעגלעקט, צו ס'איז בולינג, צו וואטעווער ס'איז געווען,

וואס האסטו פריער געזאגט? איך וויל צוריק גיין צו איין זאך וואס האסט פריער געזאגט וואס איך האב זייער ליב געהאט אז ס'איז נישט דא א מענטש אדער בערך אזוי האסטו געזאגט א יעדע מענטש ווען ער קומט צום קבר איז ער עפעס בעסער ווי ער איז געווען פון ער איז געבוירן. ביים לעצטן אטעם איז ער בעסער ווי ביים ערשטן אטעם. יעדער רוקט זיך. יעדער רוקט זיך דורכאויס דעם לעבן.

ער האט זיך געריקט, עפעס איז געשען מיטן מענטש, יא. אבער דאס איז די יסוד פון די בליק פון חסידות, בעל שם טוב ותלמידיו האבן געקוקט אזוי אויף די מענטש, דו ביסט גוט, די וועלט איז גוט, דו ביסט אויף א path פון גוטס, איך דענק איינע פון די וועגן וואס איך האב ליב אראפצולייגן מיין פילינגס ווען איך האב געטראפן ר' יעקב מאיר'ס. השקפה די ערשטע מאל, איך דערמאן מיר אסאך, סאו ס'איז אפשר ווערט אביסל דאס אויסצושמועסן, איך געדענק אז וואס וואס האט געקליקט מיט מיר איז אז ביז דעמאלטס אייביג ווען כ'האב געהערט מוסר אדער אידישקייט איז עס געווען אזוי ווי דו ביסט שלעכט, דו האסט וואס צו פאררעכטן, און. די אייבישטער שטייט אזוי ביי די קארנער מיט אזא ווייסט וואס מיין קענסט די לעיזער גאן שטרענג יא קענסט די לעיזער גאן וואס די פליס לייק טשעקן די ספיד לימיט לייק ער שטייט דארט און ער וויל דיך געבן א כאפ אה זעסט? אין אמעריקע די די די קולטשער דארטן איז אזוי כ'האב דיך געכאפט יא גאטשע.

איין מינוט, סאו וואס דו האסט יעצט געזאגט קומט אויס לייק א, איך האב דיך געכאפט, דאס איז דא דיין פארדרייטע וועג פון טראכטן אדער דא דיין איז איז אזוי פלעג איך פילן פאר פאר איך האב געטראפן רבי יעקב מאיר, און נאכדעם וואס איך האב געטראפן רבי יעקב מאיר האב איך עס האב איך עס אנגעקוקט אביסל אזוי ווי אויף איין זייט שטייט דער רבונו של עולם מיט די תורה מיט אלע צדיקים מיט גאנץ כלל ישראל מיט דיך אויף איין זייט. אמת. און אויף די אנדערע זייט איז דא עפעס א געוויסע מין מציאות פון עולם הזה מיט יצר הרע מיט נסיונות וואס איז בעצם אויך א זאך וואס איז אוינד, מעינטעינד און אפערעיטעד ביי דעם זעלבן באשעפער וואס איז מיט דיר אויף איין זייט. אין עוד מלבדו. אין עוד מלבדו. און יענץ איז א נסיון פאר דיר דיך צו אויפבויען, דיך צו טעסטן, דיך צו געבן די אפערטוניטי צו מאכן גוטע טשויסעס. איך זאל מיך דעוועלאפן. איך זאל מיך דעוועלאפן און איך שטיי אויף די גוטע זייט און די און די אלע וואס שטייען מיט מיר, די תורה מיטן רבונו של עולם מיט די צדיקים מיט די מיט גאנץ כלל ישראל, זיי זיי קוקן ארויס אויף מיין גוטע טשויס, זיי ווילן אז איך זאל נישט דורכפאלן, זיי ווילן. שטיין צו הילף און און זיי האבן אזוי פיל נחת און זיי יעדער איינער קלאטשט קענסט דיך אימעדזשענען און יעדער איינער לייק wow האסט עס געמאכט און האסט דיך נישט געלאזט פון די פלעי וואס אונז האמיר אונטער געשטעלט פאר דיר דאס איז געווען זייער שיין יא פארשטייסט און די גאנצע וועג וואס ר' יעקב מאיר רעדט ר' יעקב מאיר רעדט א גאנצע צייט אלע אלע זיינע שטרענגע דרשות ר' יעקב מאיר רעדט פון קדושה ר' יעקב מאיר רעדט פון פון גרויסע מדריגות ר' יעקב מאיר איז נישט ער איז נישט מוותר. אבער דו ביסט גוט און דו שטייסט אויף די גוטע זייט און דו האסט נסיונות וואס ווילן דיך אוועקשלעפן פון דעם, סאו איך קום צוריק צו די זאך וואס דו וואס דו האסט געזאגט, איך בין געווען זייער אמעיזד דערפון, איי העד טו טאטש אן איט עגעין, לייק, יו געט וואט איים סעינג? יא יא, זייער זייער קלאר. ס'איז גוט, ס'איז פאזיטיוו, די וועלט גייט גוט, דו ביסט גוט, דיין אידענטיטי.

אה, איך האב געמיינט אז דו ווילסט אויספירן א נקודה. אט דאס איז די נקודה. דאס איז די נקודה. דאס איז גוט פאר זיך, ס'איז זייער שיין. אבער נאך צו נאך איינע, ער האט אויסגעפירט זיין שאלה, די שואל צו דו קענסט אים רעקאמענדן עפעס, איך וויי, עפעס וואס ער זאל הערן, וואס ער זאל ליינען, לגבי די ענין פון טרעפן די טריגערס, און וואס די טריגערס טריגערן, און וואס די געטריגערטע זאכן זענען במקור און בשורש. איך מיין אז דאס איז א טריקי זאך בכלל, ווייל. לאמיר זעהן וואס וויל איך זאגן. יא. אז ס'דא אסאך מאל א מענטש וואס, איך רעד נישט יעצט פון אים, איך רעד נישט פון, איך רעד נישט פון קיינעם, נאר סך סתם ס'איז א נקודה'לע מחשבה וואס כדאי צו האלטן אין קאפ, אז ס'דא אזא זאך, מענטש וואס די זאך וואס ער דארף טוהן איז ארבעט, ס'איז עבודה, ס'פאדערט, ס'מאנט פונעם מענטש, יא. איז דא א מין בחינה פון זיך דיסטרעקטן פון עקטשולי טוהן די ארבעט וואס מ'דארף טוהן, דורכן רעדן דערפון, דורכן רעדן, דורכן זוכן עצות, דורכן ליינען נאך בוקס, נאך טיפס, וויאזוי, וואס, דאס איז ארום און ארום, ארום און ארום די נקודה. מען לויפט ארום און ארום, מען טאנצט ארום און ארום די נקודה, און די נקודה בלייבט זייער שוואך אנגעטאטשט, ווען דאס איז באמת די אייגנטליכע ציל. סאו ס'איז כדאי צו געדענקן אז ווען מען זוכט חומר צו ליינען, חומר צו הערן, מ'זאל שול מאכן, ס'איז טאקע באמת וויכטיג אז מ'האט נאכנישט פאר זיך אינפארמעישאן גענוג וואס איז שוין מחייב גענוג אז ס'איז דא וואס צו ארבעטן יעצט פאר מ'גייט געוואר ווערן נאך אינפארמעישאן ונר לעיני זולתי אמרתי ווי רחמי יכפר אויב אויב כ'האב געמאכט א טעות. ניין, האסט נישט געמאכט קיין טעות, און ס'איז זיכער רעלעווענט, איך ווייס נישט צו ס'איז פונקט רעלעווענט ביי אים, ס'קען זיין ס'איז רעלעווענט ביי אים,

לייק, לאמיר רעדן וואס דאס וואלט געמיינט פאר דיך אויב אונז וואלטן ווען יא גערעדט פון דעם און פארוואס דו וואלסט ווען נישט געוואלט. ווייסט לאמיר, טאלקינג אבאוט טאלקינג אבאוט, סאו האסט דעפענעטלי א פוינט. האסט טיילענאל אין אפיס אויך, יא? אין פאל ס'פעלט, אין פאל דאס גייט צו ווייט. גג על גג על גג בן בנו של עושה גג, יא? מ'קריכט גאר הויעך, ס'קען זיך אמאל ענדיגן מיט קאפ ווייטאג. יא, גיב א קוק, א פאונטען האב איך, קאפי האב איך, טיי האב איך אויכעט, מאטרין האב איך, טיילענאל מיין איך האב איך אין די קאר, וואס ס'ליגט נישט ווערט צום דאזיגן. אקעי. באט דעפענעטלי אז קאפוויי איז איינע פון די זאכן וואס איך באקום באצאלט סיי צו אראפנעמען און סיי צו ארויפברענגען, סאו ער האט געבעטן ריסארסעס, ער האט געבעטן עפעס עצות, בוקס אדער זאכן. איך גיי דיך געבן אפאר טייטלס פון בוקס, נישט וועגן איך בין איינער וואס גיבט הסכמות, אדער נישט וועגן די בוקס זענען די גוטע און יענע בוקס זענען די נישט גוטע. איינע פון די בוקס וואס איז זייער זייער פאפולער איז א בוק וואס הייסט Awareness, ס'איז פון מרים אדאהאן,

אבער פון די אנדערע זייט אויב מ'רעדט פון א IFS פערספעקטיוו, יא, אונז האבן שוין גערעדט פון אינטערנעל פעמילי סיסטעמס, כ'דענק איך בין געווען אמאל ערגעץ מיט איינער פון די IFS איזרעיל די העדס, איינער פון די אפירערס, און ביי די ענד האט ער זיך אזוי ווי אנגערופן, אקעי איך דארף גיין, און כ'וועל מיך זעהן מיט ענק מארגן, און שפעטער געט זיך יענער א פארעכט, ניין ניין ניין, אונז. העמער זיך זעהן מיט ענק מארגן. כאילו אונז זעמער אלע אזא גאנצע שייווערט אינעווייניג אין זיך, אונז האמער כל מיני פארטס און כל מיני זאכן, סאו סאו אווערנעס איז א גוטע בוק, ס'איז אויך דא א בוק פון מרדכי וויינבערגער, כ'דענק נישט יעצט אויף די רגע די נאמען, באט ער ער גייט מיט א מהלך פון די פיר. פון אייזשע מיין בריך אפיס איז אויך זייער זייער א געשמאקע בוק. די איינע פון מיינע פעיוואריט באליבטע בוקס איז רעיזינג א לאווינג פעמילי פון ר' שמעון ראסל, הגם ס'איז נישט ספעסיפיקלי אויף די סאבדזשעקט באט מ'קען זייער זייער אסאך לערנען דערפון. איך מיין דאס איז גענוג קודם פאר יעצט אנצוהייבן. ס'איז עפעס א בוק פאר ספיר כאוות.